Уӕ бон хорз нӕ зынаргъ уазджытӕ! Стыр бузныг уын ӕхсӕнадон змӕлдиудзинады номӕй кӕй ӕрбаздзыстут, кӕй саккаг кодтат. Мӕнӕ иу фарстайы. Мӕнӕ цы рӕсугъд бӕрӕгбонмӕ хъӕлмӕ кӕсӕм. Хетӕджы Дзуары бӕрӕгбоны. Аныхас кӕнын, куыд цӕуы ацы бӕрӕгбон, ирон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ афӕдзӕй афӕдзмӕ Цы хорздзинад дзы ис, ивдзинӕдтӕ цӕуы нӕмӕнгӕй. Мӕ дзы кӕд ис къуылымпыдзинӕдтӕ, уӕд уыдоныл дӕр аныхас кӕнӕм. Кӕмӕн куыд йӕ бон у, баххуыс кӕнӕм кӕрӕдзийӕн, ӕмӕ нӕ ирон ӕгъдау, куыд уа ноджы рӕсугъддӕр, ноджы бӕлвырддӕр, уый у махӕн нӕ иумӕйаг куыст, нӕ иумӕйаг хъуыды. Ӕмӕ райдайыстам, ӕвӕццӕгӕн, фыццаджыдӕр, мӕнӕ нӕм Хетӕджы къохӕй ис уазджытӕ, дзуар лӕгтӕ, кӕцытӕ бӕлвырд куы скӕнынц. Ӕмӕ сын ныхасы бар раттӕм ӕмӕ раргом кӕнут табуафси, Куы цӕуа куыст. Иунӕг кувӕндон дӕр ахӕм нӕй, Ирыстоны дзыллӕтӕ Хетӕджы дзуары бынмӕ куыд цӕуынц, ахӕм. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ мах дӕр архайӕм, цӕмӕй адӕмӕн ӕнцондӕр уа, цӕмӕй адӕмӕн афтӕ мачи зӕгъа, мӕнӕ уым уый раст не скодтат, уый афтӕ не скодтат, зӕгъгӕ, ууыл архайӕм. Ирыстоны сыгъдӕг ирон ӕгъдауыл фӕдзурӕм, сыгъдӕг ирон ӕгъдауыл. Бирӕтӕ хицауадӕй дӕр, ахуыргӕндтӕй дӕр, алкӕмӕй дӕр ахӕмтӕ ис, ӕмӕ сыгъдӕг ирон ӕппындӕр иннӕ адӕмыхӕттытӕм бар нӕ дары. Афтӕмӕй уырыссагау дзурын райдайынц. Ирон ӕгъдауыл дзурӕм, уӕд Нӕ ныхас хъуамӕ уа иронау. Цы кусӕм ӕртӕккӕ? Ӕртӕккӕ тынгдӕр архайӕм ӕнӕ сыгъдӕгдзинадыл. Ӕм алыварсон кӕрдӕм сыгъдӕгӕй кӕнӕм, кӕм бандӕттӕ нӕ фаг кӕны, кӕм цыдӕртӕ нӕ фаг кӕны, цӕмӕй мӕнӕ бӕрӕгбон куы рцӕуа, уӕд ма цы хъуаг уӕм, Иууыл архайын, цӕмӕй бӕрӕгбон куыд ӕмбӕла, афтӕ хорзӕй хорз ацӕуа иууыл. Бирӕ хӕттыты газет фӕкӕсӕм цыдӕр нахыр статьятӕ, что йӕм план нӕй, что йӕм афтӕ у, что ӕндӕр бирӕ ныхӕстӕ. Мӕ та фӕдзурынц, йӕ уыцы кувӕндоны фӕстаг ӕмӕ иу фондзӕхсӕз азы дӕр чи нӕ уыди, мӕ нӕ сыгъдӕгдзинад дӕр чи нӕ федта, йе хцайы план дӕр ын чи нӕ бакастис, уый.

Мӕнӕ уӕддӕр иннӕ хаттгузӕй Домы Гӕстӕйосы ныхасы баныхас кодтам, Алагиры ныхасы баныхас кодтам, куыд уыди къӕлиндар Ӕхсӕвуарзӕн дыккаг шоу. Фӕстаг ссӕдз азы йӕ райдтой кӕнӕм нын афтӕ, куыд ӕй загътай, афтӕ. Ӕмӕ растдӕр куыд уыдзӕни уӕддӕр? Нӕ, не гъдаумӕ гӕсгӕ, не гъдаумӕ гӕсгӕ. Именно Ирыстоны гъдаумӕ гӕсгӕ растдӕр уаид Уасилӕй боны фӕсте дыккаг саубон кӕниккам уӕд.

Пусть он остается. Ныр афтӕ зӕгъут фӕстаг ссӕдз азӕй афтӕ кӕнӕм, зӕгъгӕ. Ссӕдз азы ницы сты. Мах, ирон адӕмӕн, нӕ истори ссӕдз азы нӕу. Ӕмӕ ӕгъдаумӕ гӕсгӕ куыд уыди, мӕ куыд ӕмбӕлы, ӕгъдаумӕ гӕсгӕ афтӕ кӕнын хъӕуы. Бахатыр кӕнын фӕлмӕн мӕ афтӕ кӕсы, ӕмӕ хъуамӕ нӕ фыдӕлтӕ йӕ куыд кодтой, нӕ фыдӕлтӕ, нӕ фыдӕлтӕ ӕгъдаумӕ гӕсгӕ куыд уыди, афтӕ кӕнын ӕй хъӕуы. Махӕн нӕ ирон ӕгъдау у иу.

Е фарон, фарон е бони табуй хицӕн удтӕн ӕвдисӕн, ӕзуархъо кувӕндон кӕми уордӕн баздзистӕм нӕ кувинӕгтимӕ. Бай афтӕ нӕ сӕрмӕ скӕсистӕм ӕз цъында баст, сылгоймаджы цъында. Терой куд раст у, мӕнӕ мер мӕнӕ кӕд хъустысте уыцы адӕм, уӕд ӕй бамбарӕд, уый нӕ фыдӕлтӕм никуы уыдис. Фыццаджыдӕр ис сыгъдӕгдзинад нӕу дӕ къухты хӕццӕ йыл сис дӕ цӕндӕр алазмӕ. Адӕм сӕ кувинӕгтӕ кӕм кувынц, уымӕй бабӕт. Фыццаджыдӕр уый мӕмӕ чи издзинад кӕсы. Лентытӕ-иу хастой, ой, уыдон сыгъдӕг лентытӕ, мӕ разыл бындз дӕр куыд нӕ бадӕгт фӕзӕнц. Нывонд-иу куы скодтой, ӕд-иу не скъӕтыл лентытӕ бабастой мӕ, афтӕмӕй дзуарбынмӕ бакодтой, Мӕ куы аргӕвстой, уӕд иу уыцы лентӕтӕ йон сауыгътой сыгъдӕгӕй. Чи сылгоймӕгтӕ? Нӕлгоймӕгтӕ. Нӕлгоймӕгтӕ. Сӕ раӕхдӕр никуы хастой, ӕви дӕр ма иу фарста, ӕрмӕстдӕр мӕнӕ талынг заман куыд ис, уӕд иу сойын цырӕгътӕ ӕссыгътой, ӕндӕр ахӕм цырӕгътӕ дӕр. Ӕз ӕрййӕфтон сӕ даже уӕлӕмӕ кӕуыл, де ргӕццыл ӕрмӕн, мыггаджы дӕр уыди, нӕ сыхы дӕр, зӕронд лӕгтӕ. Ӕма цъында раласна, фал сӕ дзуарӕй бирӕ дарддӕр раластой, ме цӕугӕдӕр бӕгъӕввадӕй бакодтой. Ер махӕн ер Курттат комы цӕрын уыд, алчидӕр кувӕг лӕг у кӕмдӕр цӕрыны, ӕмӕ Курттат коммӕ цӕуы тынг бирӕ адӕм улӕфынмӕ. Мӕ хер махӕн нӕ бӕрӕгбӕттӕ райдтой, алкӕуыл дӕр дзӕбӕхӕй цӕуӕд.

Ӕй дӕр тынг ахсджиаг у. Йол дӕр хъӕуы аргъ дзурын, цӕмӕй йӕ бӕрой, мӕнӕ уӕд та кувӕн бонтӕ куы вӕййынц, уӕдӕй ма ласӕт. Мӕрздӕр уӕд вӕццӕгӕн йӕхи ӕндӕрхуызон равдисон. Цыппармӕ седз аз размӕ кодтой дыккаг саубоны. Зӕйрыййӕфтон мӕ лӕппу, хистӕр лӕппу уӕд райгуырдис. Уый цыппар азы фылдӕр у, ма седз аз нӕ хуыд, цыппармӕ седз азы размӕ рафтауынимӕ. Лебы мӕ фӕцыдтӕн фарастӕ азы, алли аз дӕр иу кусарт акодтам, йӕ номыл мӕ хистӕртӕ. Ӕмӕ-иу Ӕлӕгиры кувӕндон уыдис ӕртӕ азы дзы уыди кусӕрттӕ. Галиу аргӕвстой адӕм сайнӕгтӕй, мӕ дзы алы районы кувӕндон ӕрди кусард. Дӕр дзы фӕстаг цалдӕр аз нал уыдтӕн раст зӕгъыны хыл. Фӕлӕ фӕстӕмӕ аст аз уыдтӕн ӕмӕ мӕхи кусӕрттаг нылластон, фӕлӕ дзы мысайнӕгтӕй кусӕрттаг никуал федтон. Имӕ нӕ фарста абоны дзуар лӕгтӕм. Ирызмӕлӕг мызурбинаг дӕн ӕмӕ зонын, Ӕлӕги районӕй дӕн, фӕлӕ ӕцӕгӕн ӕмӕ раст уайд ӕмӕ уӕ уӕзданы адӕмы хсӕн уӕ фондз ӕхсӕнмӕ Искуы сӕ ӕвдисӕнтӕ дӕр куы уаид иннӕ районтӕй дӕр, уӕд ӕцӕгӕн ӕмӕ ӕвзӕр нӕ уаид. Никуы ӕцӕгӕн узӕр тазы дзуары бын нал уыдис. Сӕмӕ дзуры таз уым кусарт нӕ уыди. Таз дӕргъы уыцы кусӕрттӕгтӕ. Цыппар галы дзы уыди фарон, ацы аз дӕр дзы уыдзӕни цыппар галы, ӕндӕр аз дӕр дзы уыди цыппар галы ргӕвст. Аллагиры район? Аллагиры рай... ӕнӕхъӕн Аллагиры дӕр, йӕхи кувӕндон, суададжы кувӕндоны дӕр, Основнойы дӕр. Ацы аз дӕр дзы уыдзӕнис Цыппар кусӕрттӕ Бусансал ма уынаффӕ кодтой. Цыппар кусӕртаджы. Уыдонӕй иу ратдзыстӕм милицийӕн, иннӕтӕ иу заргӕлдзыстӕм Лагиры кувӕндоны, иннӕ уаргӕлдзыстӕм мӕнӕ основной йеддӕ кӕм вӕййы. Фӕнгтӕвӕрд дзы уыдзӕнис Бацу дӕ дзизай хайвайс, дӕ дон дон дзы вӕййы, дзизаз вӕййы, ӕрмӕст фарон нозт нал бауагътам. Фарон пндӕр ирон бӕгӕны дон, ӕндӕр дзы хъӕбӕр нозтӕй ницы уыди вообще дӕр. Ма сейчас дӕр афтӕ бавнунаффӕ кодтам. Когда ехать хӕссет, ӕрбахӕссет, фӕлӕ мах уырдыг уым хъӕбӕр нозт нӕ уыдзӕн. Ир, зӕгъӕм, уынутӕй чидӕр лӕдийыны, ӕмӕ йӕм хъуамӕ чи бацӕуа? Махӕн бацӕуӕм. Ис дзы ахӕм кӕцытӕ кӕнӕ кӕстӕртӕ, кӕнӕ Мӕнӕй размӕ мӕм ӕрбазди, ис ӕндӕр ран уыдтӕн, мӕм ӕрбазди, мӕ афтӕ зӕрдӕм куыд кӕнон? Мӕ зӕгъын цы кӕныс? Кӕстӕрӕн, дам, уайдзӕф бакодтон нӕмӕ, дам, мӕм фӕстӕмӕ сдзырдта. Барын хъӕуы, мӕнӕ иуӕдӕй ницы уыдзӕнис. Иу хатт йын куы скӕнай, дыууӕ хатты йын куы скӕрай замечани, уӕд ӕй бамбарынц. Бауырнӕдой, ахӕм дзӕбӕх фӕсивӕд нӕми нӕй ахӕм дзӕбӕх фӕсивӕд. Мӕ куы рцӕуынц, нӕ уӕддӕр мӕ нӕ ӕрбацӕудзӕнис. Мӕ дӕ алы мелочӕй дӕр, мӕнӕ цӕмӕй ма фӕрӕдия, цӕмӕй ма фӕбаядуа. Фылдӕр нӕм ахӕм фӕсивӕд и. Фӕлӕ дзы иуӕй-иутӕ мӕнӕ бирӕ не сты. В основном тынг хорз фӕсивӕд нӕм и. Мӕнӕ бахатыр кӕнӕд, афтӕ нӕ загътон, де бон мӕхи нӕ раст кӕн, фӕлӕ цалдӕр аз нӕ уыдтӕн, фӕлӕ куы уыдтӕн уыдон, цы риӕфтон, уыдон радзырдтон. Фӕлӕ мӕ зӕрдӕмӕ цы нӕ фӕцыдис, куыд ирон лӕг, афтӕ мӕ кувинӕгтимӕ цӕуын ӕмӕ раст цыма хӕстонмӕ цӕуын афтӕ иууылдӕр у милицӕ иууылдӕр у формӕ ӕмӕ ахст лӕджы хуызӕн дӕ кувинӕгтимӕ се хсӕн ӕмӕ дам уый хӕссӕн нӕй ай хӕссӕн нӕй уырдӕм ма бацу мӕнӕуылты рацу пахсы бацу къудзиты рацу ау уымӕн гӕнӕн нӕй ма уыцы адӕм сӕ формӕ раласой иу бонад дӕр Нӕй сын зӕгъӕн сӕ хицауадӕн ӕнӕуи дзаумайы мӕй гал сын куы аргӕвдут, фынгтӕ сын куы сывӕрут, уӕд сын афтӕ зӕгъӕн нӕй ӕнӕуи дзаумӕтты мӕй ӕрцӕут, хуымӕтӕг дзаумӕтты. Ма сын бӕрӕг кӕнытӕ скӕнут, исты значоктӕ сыл бакӕнут, ма сӕ адӕм зондзысты. Кӕд умлӕуnt шват сена вошен чурдам цигонта. Цигонтӕй бӕзӕг вайусы жоры бон. Мӕмӕ куыд хайрӕджытӕ кӕсынч, Енцахуна уырны Остырджи. Бӕргӕ сӕ ку уырнудтой, бӕргӕ бӕрӕгбон кусӕд сыгъдӕг зӕрдӕймӕ, фӕлӕ уыдон сӕхи хъуыддӕгтыл сӕрынч зилынч. Мӕ уыдон уозун вообще нӕ хъӕуы уышы бӕрӕгбонмӕ. Уыдон дӕр худинаг кӕнынч сыгъдӕг дон Остырджи. Ир гъосы хабӕртты мӕ нӕ байхъуыстон дзуар лӕггадгӕнӕг адӕммӕ. Мӕ бузныг сын уӕддӕр ӕм кӕсгӕ кӕй кӕнынц, уымӕй. Фӕлӕ бирӕ хъуыддӕгтӕй гъеrom, кӕд сымах ӕвзӕрст адӕм стут, уӕд уӕ бон гыццыл цыдӕртӕ у фӕтк скӕнын уырдӕм. Мӕ тӕккӕ раздӕр куыд конд уыди, мӕнӕ историты дӕр бафӕрс, кӕмдӕр фысты дӕр ӕрцыди, куыдӕм куывтой, кӕцы бон куывтой, зын базонӕн нӕу. Мӕхо ӕрбӕрӕг кӕнын уӕ бон у сымахӕн, мӕхо схоимӕ, мӕнӕ чи кӕны къӕлиндартӕ, уыдонӕн дӕр сымах ныхас бахӕссут уырдӕм, ӕмӕ афтӕ саразын хъӕуы. Иннӕмӕй та цы, Иунӕг ӕрмӕстдӕр мадмайрӕнӕй нӕ зӕгъдзынӕн, ӕндӕр ма мын зӕгъут, нӕ фыдӕлтӕ сылгоймаг цавӕр дзуарбынмӕ цыди, цавӕр кувӕндонмӕ цыди сылгоймаг? Никуыдӕм. Нӕлгоймагӕн бӕгъӕмбадӕй куы цыди, урс дзабырты. Йе рызӕллаг коймаг дӕм махмӕ ис Сонгуыты хъӕуы зӕд табу йӕхицӕн уымӕн дӕр тагъд йӕ бӕрӕгбон уыдзӕни. Мӕ Ба йӕ бахизӕн хъӕуӕй у ӕртӕ километры фалдӕр ӕмӕ йӕ бахизӕн афтӕ нарӕг ссӕуӕн у мӕ уал ныхӕстӕ хуыйны мӕ иу сылгоймаг уырдӕм чъиритӕ ӕрбахаста мӕ иу сӕ гыццыл къул лӕппуйы къух бакодта мӕ иу сӕ барвыста мӕ иу сӕ хистӕртӕ ракуывтой мӕ фӕстӕмӕ разди мӕ сылгоймаг азди лӕппу уым баззад нӕлгоймӕгты ӕддӕмӕ дзы никуы ничи ссыди дӕр махмӕ дӕр мӕнӕ фӕстагмӕ Хъуыддӕгтӕ ивгӕ цӕуынцӕ, ӕгъдау кӕнӕг адӕм стыгъгау хӕлӕг дӕр адӕм сты. Ӕндӕр сӕ ничи фехалдзӕн, ме ничи скӕндзӕн. Ме куыд скӕнай, афтӕ уыдзӕн, куыд ӕй фехалай, афтӕ дӕр хӕлд уыдзӕни. Мӕ гъомӕ гӕсгӕ, кӕд нӕ фыдӕлты гъдау кӕнӕм фӕстӕмӕ, уӕд нӕм цы фӕткъуыд уыд фыццагдӕр уомӕй райдайӕн. Нӕй сылгоймаг ӕм цӕуӕн, уӕдӕй ӕргом зӕгъӕн нӕй цӕуӕн. Нӕй. Ӕмӕ нӕй чи не мбары, кӕдӕй афтӕ уӕддӕр хуызы кӕнын хъӕуы. Ӕндӕр, куыд иу загътой, цы куывд раст не скӕна, уый Хуыцаумӕ хъусгӕ дӕр не скӕндзӕн. Ӕмӕ кӕд нӕ фӕсивӕды нӕ зӕронд ӕгъдӕуттыл ӕрвӕрӕн у, ӕмӕ сӕ цӕмӕй зоной, куыд уыди, цы уыди, уӕд уыцы хабӕрттӕ нӕ бон сты, сымахӕн мӕнӕ фыццагдӕр цыппарӕй абон стут, йе та сылгоймӕгтӕм гыццыл дарддӕр, йӕ кӕдӕмты нӕ хауы дзуары зӕхх, Йосы ран сын скӕнын хъӕумӕ, сылгоймӕгтӕ уым бырд кӕнӕнт мӕ цы кодтам, ну мӕ хъуыды у афтӕ, йӕ куыдӕй кӕнат, уый та уӕхи бар у. Лӕппутӕ раст загътой. Ӕртӕккӕ мах иууылдӕр кусын райдыдтам, цӕмӕй сылгоймӕгтӕ мидӕмӕ мауал цӕуой. Ой, ууыл. Ӕмӕ те скодтам, ну махӕй нӕхи мидӕг афтӕ куполы хонӕм. Тымбыл хӕдзар у ахӕм. Уымӕн ӕмӕ чындз куы баласынц, йӕ дӕр балас, мӕ цӕмӕй мидӕмӕ ма цӕуыс? Чындзыты почти алы хуыцаубон дӕр бирӕ. Мидӕмӕ нӕ, мидӕмӕ нӕ, фӕлӕ дӕ мах специально скодтам, цӕмӕй сылгоймагӕн дӕр мӕнӕ бацӕуа мӕнӕ уӕддӕр мӕнӕ рбадой, къӕбӕрахыр уой, уый тыххӕй дӕ дзуары йӕ дух кӕд у. Фӕлӕ дзуары дӕ иу 200 иу 100-200 метры вӕдтӕ дӕр. Тымбыл стъолы бӕрци мӕ уырдӕм бакӕнынц, мӕ ном скувынц, стӕй лӕппутӕ бацӕуынц мидӕгӕй сайынаг сывӕрынц. Махӕй ой дӕр кӕд раст нӕу, фӕлӕ. Ӕ? Омӕ арӕх кӕнынц уырдӕм чындзытӕ, тем более мӕ... Хӕдзармӕ бакӕнынц, кӕдӕм кӕнцуд ӕмӕ уым... Мӕнӕ скъӕфт куы вӕййы йӕ риом хӕстӕг хъӕутӕй уыдӕр афтӕ кӕнынц. Чызг скъӕфт куы вӕййы, уӕд, уӕд ӕй хӕдзарӕй раласынц, дзуарбын ме нылласынц, стӕй йӕ уӕд дзуарбынӕй Уомӕ бахатур кӕнут, ӕз мӕ ныхас зӕгъдзӕн. Уӕд йӕ дӕлӕ памятничынмӕ куы бакӕнай, уӕд хуыздӕр у. Зоныс ӕй, Казбег, куырдтат коммӕ, куыд цӕугӕ зӕгъис Уастырджи, зоныс? Ӕмӕ кувӕндон, кувӕндон ис уарды фаллаг фарсынӕй фӕтӕбӕхицӕн, фӕлӕ дзы фӕндаджы был мысайнаг ӕвӕрӕн нӕй. Чындзхӕссӕг куы фӕцӕуынц, уӕддӕр семырты зыхоны вӕрдвӕй ӕртӕ фӕрсчы чындз куы рбацӕй хӕссынц, мӕ уым фӕндаджы был бауромынц мӕ уырдыгӕй бакувынц, ома. Йӕ бынмӕ нӕ бацӕуынц, фӕлӕ йӕм уырдыгӕй бакувынц. Мӕнӕ загътай, карз нозт нал уадзут, нӕ? Уыцы уынаффӕ рахастат ӕви ивон афтӕ кӕсы нӕ хъӕуы? Фарон дӕр мӕнӕ разы бӕрӕгбонмӕ куы йедгондӕр лӕгиры ныхас уыди сымбырд, ном дӕр уыцы уынаффӕ рахастам, Хӕрзнос, цӕмӕй мала стӕлдтылой тыххӕй. Чиритӕ гур бахӕссынц? Ну, физонӕгӕй, ӕндӕрӕй алы хъуыддагӕй. Куы рбахӕссынц, уӕд сын ӕз афтӕ дзурын. Йӕ бынмӕ цӕут, йӕ быны кувут. Ныр мах иннӕ хъуыддӕгтӕ кӕм сарӕзтам, уый иу фарс у. Жуары иуварс у, ӕмӕ горӕты ӕрцӕуынц, кӕцыфӕнды дӕр ӕрцӕуынц, ӕмӕ сын афтӕ фӕзӕгъын, йӕ бынмӕ куы нӕ бацӕуат ӕмӕ уым куы нӕ скуват ӕртӕ чъири, уӕд фӕнды горӕты кув, фӕнды уырдыгӕй кув. Ӕмӕ сын фӕзӕгъын афтӕ, бацӕут уе ртӕ чъиримӕ, бӕгӕныйӕ дарддӕр карз нозт куы нӕ бахӕссат мидӕмӕ афтӕ. Уый фӕстӕ куы рацӕуат ӕмӕ куы бадат дӕлӕ, кӕм ӕрбынат кодтат, уым, уӕд уын мӕ бон ницуал у зӕгъын. Сӕрд Евы бирӕног хабӕрттӕн, бирӕ ногдзинӕдтӕ, чи йӕдимӕ рацӕудзӕн компьютеримӕ, чи сылгоймаг ӕрбацӕуы, чи мӕнӕ чындзы кой кодтой, чындзтӕ ӕрбакӕнынц, уый дӕр мӕмӕ гӕсгӕ раст нӕу. Уый тыххӕй мӕ

дзуар ма уе ппӕты дӕр йӕ хорзӕх уӕд. Ацы дзуар Хетӕгкаты ницы бар дары. Махӕн нӕ дзуар ис Нары, Нарӕй гыццыл уӕлдӕр ном. Фӕлӕ Хетӕджы номыл баззади мӕ дзуар. Дзуарӕдтӕмӕй ӕндӕр ном нӕй. Хетӕгӕн цы дзуар баххуыс кодта, ой. Ярӕй бирӕтӕ Хетӕджы Уастырджи, ӕндӕр цавӕр Уастырджи иу, уым дзуӕрттӕ бирӕ сты, мингӕйттӕ сты дзуӕрттӕ, фӕлӕ Уастырджитӕ иу у, ӕмӕ йой хъӕдывыццаг йой аиуварс кӕнын хъӕуы. Ӕхсайӕм азмӕ Хордӕм хӕстӕг милицӕ никӕй уагътой. Мӕ чи зоны, уый растдӕр уыди, уымӕн ӕмӕ къох бахъахъхъӕнын йӕхӕдӕг йӕд уыди. Иу фондзыссӕдз азы мӕ ныртӕккӕ куыд цӕуынц уырдӕм, уӕд уыцы къохӕй ницуал баззайдзӕни. Цӕмӕн дзы хъӕуы ахӕм раныхас бахӕс кӕнын? Нӕ хистӕртӕ уый уӕхӕдӕг уырдыгдӕр лӕууыдыстут ӕнхъӕлдӕносы бон дӕр. Ардӕм сыхы куывд-иу скодтой хетӕгы бон, кӕннод хъӕуы куывд дӕр-иу кодтой. Ӕмӕ ардӕм ӕрмӕстдӕр ӕрвыстой мысайнаг ӕмӕ ӕртӕ кӕрдзынимӕ, ой, фӕрскимӕ. Ӕндӕр дзы ницы уыди. Мӕйхӕрдӕм чи ӕрбацыди, хо ӕрмӕстдӕр ӕртӕ сидты бакодта мӕ хӕдзармӕ ацыд. Кӕй рарвыстой, уый фӕстӕмӕ хӕссӕн хъуыди Уыркотмӕ. Мӕ зум дӕр хъуамӕ сахуырстаик. Мах сыхы мидӕг алы аз дӕр фӕкӕнӕм ӕмӕ арвитӕм дыууӕ лӕджы, ӕртӕ лӕджы мысайнӕгтимӕ. Сых сӕмбырд кӕнынц. Мӕ уырдӕм ныццӕуынц, цымӕ скувынц, мӕ фынддӕсмин фӕстӕмӕ мӕнӕ кувинӕгтӕ сымбылдысты ӕмӕ сӕ ачидӕр саходы. Фӕлӕ уыцы мысайнӕгтӕ бахатыр кӕ кӕй сӕмбырд кӕны адӕм кӕй арвитой уыдон та чи скувдзӕни куывдтӕ чи кӕндзӕн куы ничи рбадайа бын уӕд уый дӕ фӕрсын дӕр дӕ ницы фӕрсын ӕхцайы мысайнагӕй зӕгъы сӕртӕккӕ дӕ куыд ӕмбарын уыцы мысайнагӕн ис ем бынат ме ныппӕрстай ермӕнӕй ацы адӕм чи сты хёдон ёсы мысайнӕгтӕ рымбырд кодтой ӕмӕ иннӕ аз куывд скодтой ӕмӕ куывд ничи ис иуыл дӕр сӕ мысайнӕгтӕ сфӕрдтон бӕстӕмӕ радзысты нӕ мӕ мбарынц Кӕрӕдзին ӕмбӕрстам? Нӕ нӕ ӕвӕрст. Ӕмӕ иумӕйаг куывдтӕ еумӕ скӕнынц йӕ быны, што алы сыхы алчи куывд нал кӕны. Горӕтӕй бирӕ адӕм ӕрцӕуы, хъӕутӕй бирӕ адӕм ӕрцӕуы иннӕ хъӕутӕй. Лӕгирӕй йӕхимидӕг бирӕ рӕтты кӕнынц сыхы куывдтӕ, мӕйордыгӕй мӕнӕ куыд зӕгъынц, афтӕмӕй ӕртӕ лӕджы бацӕуы мысайнӕгтимӕ, чъиритимӕ, скувынц сын сӕ хистӕртӕ. Фӕлӕ иумӕйаг чи рцӕуы, сылгоймагӕй, нӕлгоймагӕй, уыдон та алцыдӕр вӕййы цӕттӕ карз нозтӕй фӕстӕмӕ. Нӕ ныхас кӕрӕдзийыл нӕ бады, ам бирӕ не стӕм. Фӕлӕ уӕддӕр уыцы хъуыддаджы мидӕг иу афтӕ дзуры, иннӕрдӕм дзуры, ӕз ма мӕ ныхас ногӕй зӕгъдзынӕн, мӕнӕ нӕ фыдуылӕнтӕ куыд кодтой, Нудосӕм ӕнусы ӕндӕр о, раздӕр дӕр ӕмӕ уыдон куыд кодтой, афтӕ кӕнын хъӕуы. Мамӕ афтӕ кӕсы мӕ уырдӕм, йӕ цы дзыллӕтӕ дзы сымбырд вӕййынц, уыйас дзыллӕтӕ никуы цыдысты, уыйасӕй бирӕ. Уымӕ население кой знакан. Фӕлддӕр уыйасӕй нӕ цыдысты, аздысты се гъдау скодтой, Хуыцаумӕ скуывтой сӕхиу, Хуыцау бафӕдзӕхстой аздысты. Мӕ дзы миллионты дӕр не ппӕрстой, мӕ дзы лыстӕг цап ппӕрстой, куыд ныппарӕм, дӕр ниц кӕны ӕппындӕр. Дӕхи базмӕ, Хуцаумӕ дӕхи баб фӕдзӕхс мӕ дарддӕр ас дӕ дӕ хабӕрттӕ кӕн. Мӕ зын нӕ сарӕзтой ед шоу. Ӕма мӕнӕ махӕн нӕ фӕдӕлӕ куд кодтой, уымӕ ӕркӕсын хъӕумӕ, йе къалендар дӕр скӕнын хъӕуы, уымӕ гӕсгӕ мӕ кӕрӕдзи дӕр бамбарӕм, иу ныхас, иу уынаффӕ скӕнӕм, ма афтӕмӕй дарддӕр нӕ хъуыддӕгтӕ аразӕм. Къалендар ӕвиахсджиаг хъуыддаг у. Уый тыххӕй ӕмӕ иннӕ бӕрӕгбӕттӕ дӕр уымӕ гӕсгӕ сты. Уыдон дӕр куыддӕр ивынц, раст иу бон сӕ нӕ кӕнынц, куыддӕр сӕ раст нал кӕнынц. Мӕ къӕлиндар саразын хъӕуы хорз къӕлиндар, уый тыххӕй мӕ алы бӕрӕгбон дӕр нымайгӕ у, ерӕй мӕнӕ зӕрӕдты хуыздӕр зонынц, куыд цӕуы. Мӕ абоны бӕрӕгбон та у йӕхицӕн дарддӕр Хетӕджы Боры иннӕ бӕрӕгбӕттӕ дӕр омӕ гӕсгӕ сты. Цалдӕр къуыри уымӕй фӕсте, бӕрӕгбоны фӕстӕ. Мӕ уый тыххӕй уый тынг ахсджиаг хъуыддаг уымӕ саразын хъӕуы, къӕлиндар чи у. Къӕлиндар дӕр мӕнӕ бӕрӕгбӕттӕ-бӕрӕгбӕттӕ, зӕгъгӕ дзы ныффыссӕм афтӕ нӕ. Йӕ мидис цы уыди уыцы бӕрӕгбонӕн, уый дӕр фыссын хъӕуы. Уый тыххӕй ма ӕртӕккӕ фӕсивӕд зон зӕгъӕм мӕнӕ ам бирӕ дуканитӕ сӕ план сыххӕст кӕндзысты ӕртыгай фӕрсчытыл, ӕртыгай чъиритыл. Найфаты бынмӕ хастой ӕртӕртӕдзыхоны. Ӕртӕ фӕрсчы хастой, йӕ хӕдзары кӕд кусӕрттаг уыди, уӕд уымӕй. Фӕлӕ ӕртӕккӕ мах ирдхӕрдтӕй дӕр не мбӕхсыны ауайынц мӕ фӕзӕнц, так гурманмӕ бауайын хъӕуы, трипирагамӕ бауайын хъӕуы. Ӕртӕ фӕрсчы адзаказ кодтон, ӕртӕ чъирийы адзаказ кодтон. Ныр уыдон ууыл нӕ хъуыды кӕнынц, цы уавӕрты сӕ скодтой, чи сӕ скодта. Цаимӕ сӕ скодтой, сӕ зӕрдӕ сӕ скодтой, уый. Фӕлтау алчидӕр йӕ хӕдзар ертӕ чъири йӕхӕдӕг скӕнӕдмӕ, кӕд фӕрсчытӕ дзыкка бахӕсса, дзыкка скӕнӕд йӕ хӕдзарымӕ. Уый тыххӕй мӕ мӕ ахӕм фарста дӕр и, бойнӕй аргӕвдынц гал, Уымӕн йе мбисы ацӕуы кӕмӕндӕр дыууиссӕдзӕм бонмӕ. Йе нӕмбисы ныххӕйттӕ кӕнынц, мӕ донӕй та кувынц дзуарбынты. Уый раст нӕу. Ой, рагӕй дӕр мӕ уӕртӕ нӕхимӕ ӕрбахӕссын дзуарбынмӕ мӕ сын бамбарын кӕнын. Ма кӕнут, кӕд дӕ бон кусӕрттаг кӕнын нӕу дӕ хӕдзары сыгъдӕгзӕрдӕйы дзыхъ гӕсгӕ, мӕ йой ӕрбахӕсс, дӕ урсагимӕ ӕрбацу, дӕ хуымилагимӕ ӕрбацу мӕ зӕрдиагӕй бакув.

Кӕд сӕ ус уӕдтауа лыгъдӕуттӕ базон, куыд сты, цы сты, цӕмӕй йӕм куывтой, цӕмӕй йӕм цыдысты. Мой фӕстӕ ӕрбацу, сыгъдӕг зӕрдӕйы куыдӕй зона, йӕ мидис цӕй мидӕг у, уой. Уый дӕр ницы мбары, иннӕ дӕр мӕ рӕгъауӕй маршруткӕйыл ныццӕуынц мӕ рабадынц. сылгоймӕгтӕм. Кӕд ын ацӕугӕ нали, мӕнӕ хистӕртӕ раст загътой, дзуар бынмӕ, найфад бынмӕ сылгоймаг никуы цыди. Найфад бынмӕ дзуар лӕгӕттӕ ӕмӕ бирӕтӕн бар дӕр нӕ уыди мидӕмӕ бахисын. Ӕмӕ кӕд гӕнӕн налимӕ цӕуы сылгоймаг, уӕд ма йӕ уӕлӕдарӕс мӕ ркӕсӕд ӕмӕ йӕ сӕрмӕ. Аргъуанмӕ дынджыр кӕлмӕрзӕнтӕ сӕхи куы стухынц. То, о чем мы сегодня говорим, это часть

Фӕндхӕссӕг ӕмӕ ӕгъдаухӕссӕг дӕр хистӕр у. Мах та кӕстӕртӕ стӕм, нӕ хистӕрты абон цы уынаффӕ рахӕссой ацы фарстайыл, уым, ӕвӕццӕгӕн, мах дӕр фӕкӕсдзыстӕм, нӕ бон цы уа, уымӕй. Мӕнӕ ӕрфӕны фӕды уӕнг дӕр ам ис ӕмӕ ӕз хъуыды кӕнын, уыдис сӕм ахӕм акци, бӕрӕгбоны Карз нозты бутылкӕтӕ ивтой бӕгӕныйыл. Ӕмӕ цӕуылнӕ ис скӕнӕн ахӕм акци скӕнын? Зӕгъӕм, бӕгӕны куы сфыцой, уым сылгоймӕгтӕ ӕмӕ бахизӕны раз афтӕ куы ивой, уӕд. Хетӕджы бон у Ирыстонӕн кадджындӕр бӕрӕгбон. Ӕмӕ йӕ хъуамӕ ирон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ адӕм ӕрвитой. Мах та дзы цы уынӕм? Адӕм дзы ӕрбацӕуынц карз нозтимӕ, цыдӕр ӕнахуыр дзаумӕтты. Ӕма уомӕ гӕсгӕ нӕ фӕсивӕдон къорд уыцы ӕнӕгъдау хабӕрттӕм афтӕмӕй сӕ ныууадзӕн нӕй зӕгъгӕ. Нӕ къорд иу дыууӕ азы размӕ, о, иу дыууӕ азы размӕ уыртӕ Хетӕджы быны дзуарлӕгтӕ дӕр ӕй зонынц, мӕ адӕм дзы куы цыдысты казнозтимӕ, уӕд сын-иу бацамыдтам, ома ирон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ ацы дзуармӕ карз нозтимӕ цӕуын кӕй нӕй ӕмӕ Хуыцаумӕ ирон бӕгӕнайы кувӕн кӕй хъӕуы, уый. Ӕмӕ адӕм иу сразы сты, фӕлӕ ахӕм адӕм дӕр дзы уыди, кӕцытӕ нын иу фӕстӕмӕ-иу цыдӕртӕ загътой, иннӕ хуызы нын уайдзӕф кодтой ӕмӕ уымӕ, дам, Мӕ фыдӕлтӕ, мӕ фыд дӕм афтӕ кодта, ӕмӕ ӕз дӕр афтӕ цӕудзынӕн. Фӕстӕмӕ йын ницы дзырдтам. Нырма афтӕ сабыргай кодтам уыцы хабар. Ӕмӕ кӕд гӕнӕн и, уӕд нӕ хистӕртӕй бар райсӕм, ӕмӕ кӕд нӕ бон суа, уӕд ацы аз дӕр афтӕ бакусдзыстӕм. Сармат подтверждает твои слова. Тебе за последние два года большое спасибо. Ты Молодец! Гайт-ма, гайт-ма, гайт-ма, кӕрӕдзийы ӕмбарӕм, рӕстӕг цӕуы ивдзинӕдты хӕссы йемӕ. Фӕлӕ бынтон се ппӕт дӕр махӕн, ӕвӕццӕгӕн, чи зоны, пайда нӕ хӕссынц. Ӕмӕ не гъдауимӕ ныхгонд сты. Дзуармӕ цӕуыны фӕтк хъуамӕ уа. Бирӕ сты фӕсивӕд. Ванӕ дӕхӕдӕг ӕй загътай, нӕ? Тынг дзӕбӕх фӕсивӕд нӕм и. Мӕ бирӕ сты. Мадон дӕр фӕнды уынаффӕмӕ гӕсгӕ, гӕсгӕ скӕм, цӕмӕйдӕр фӕкӕсын, баххуыс кӕнын. Нырыккон дуджы сывӕллонӕн афтӕ куы дзурай, афтӕ мӕ фыдӕлтӕ кодтой, мӕ ды дӕр афтӕ кӕ, уӕд дын нӕ кӕндзӕни. Телеуынад дӕр ис, мӕ йӕ бон бирӕ у. Мӕ йӕ алы бон дӕр ӕмбарын хъӕуы сывӕллоны Цӕмӕ йӕ хъӕуы? Йӕ кӕлмӕрзӕн дарын цӕмӕ хъӕуы? Йе рмӕй мӕнӕн зӕгъут, ызӕй куы нӕ мбарон, цӕмӕ мӕ хъӕуы, дӕ не скӕндзынӕн. Мӕн прическӕ кӕнын фӕнды. Мӕн ӕй хъуамӕ бамбарын кӕнат, уым цыдӕр монон тыхтӕ и, уым ӕндӕр цыдӕр диссаджы вӕрӕнтӕ и уыцы гъдауы, уый. Адӕмы фӕнды зонын, фӕлӕ сын сӕ чи бамбарын кӕна, уый нӕй. афтӕ куы кӕнон, уӕд мӕ царды цы аивдзӕн, зӕгъгӕ, уый мӕм бамбарын кӕнут, мӕ сӕ кӕндзынӕн. Хахӕм равдыст цӕуын ӕмбӕлыс кӕнынмӕ, мӕнӕ нӕ куыд уыди не гъдау, ӕмӕ ма чи зоны гъдау хистӕрты. Ходон хордӕм искӕмӕ семӕ раныхас кӕ. Хуыцаубон иу хатт, йе та мӕнӕ бӕрӕгбоны райдайӕнты куыд уыди, гьер мӕнӕ ма дыууӕ къуыри баззадмӕ, фахон цалдӕр куырыхон лӕджы ис ма нӕм, табу Хуыцауӕн, бынтон ӕдзӕллаг не стӕм, ӕмӕ куыд уыди, цы уыди, мӕ ходон радзура, ме мбайхъус уӕ иууылдӕр ме зондзысты кӕстӕрты дӕр алчидӕр. Ӕз афтӕ хъуыды кӕнын ма не гъдӕуттӕ махӕн иу сты, ма когда хъуамӕ саразой мӕнӕ хистӕр ӕмбырд уый се июлы кӕмттӕй, хъӕутӕй ма иу иу уынаффӕ рахӕссой алы бӕрӕгбоны тыххӕй дӕр, ма иу календарь саразой. Мӕнӕ мӕ мӕ хъуыды афтӕ у. Ӕндӕр гӕнӕн нӕй. Кӕд мах хуыз хъӕуы, куыд мӕнӕ министрад, мах уӕ уӕлхъус лӕудзыстӕм хистӕртӕ, ма уын хуыз кӕндзыстӕм, нӕ бон цы у, фӕлӕ иу кандидат саразӕм, иу, хъуыд, иу гъдау саразӕм. Бӕрӕгбӕттӕ хъуамӕ ӕнӕхъӕн Ирыстонӕн, ӕнӕхъӕн Ирыстонӕн иу уой, ӕмӕ дыууӕздӕм ныхас хъуамӕ ма уа. Алы мыггаг дӕр, алы хъӕубӕсты дӕр хъуамӕ зона йӕ радтон суммӕ цы кувӕндӕттӕй. Мӕ уырдӕм фӕстӕмӕ цӕуын куы байдайӕм, уӕд Хетӕджы бын бауынӕд уӕ Мӕнӕ фодзӕдждӕр нахъаудзӕн, фӕлӕдждӕр фагуыдзӕн ис алы хъуыддагӕн дӕр. Фӕлӕ ӕууыл нӕ кусӕм. Алчи йӕ ратулӕныл нӕ кусы, кӕцӕй равзӕрдысты, уым мин кувӕндоны ферох кодтам, ӕмӕ ӕртӕ цыппармӕ цӕуӕм, уый раст куыдӕй у. Уыдоны мидис цӕуын нӕ хъуыды кӕнӕм, уыдонмӕ нӕхи цӕуын нӕ здахӕм.

Мах алы кӕмттӕ стӕм, алы мыггӕгтӕ стӕм, иу адӕм стӕм, фӕлӕ тынг бирӕ рухсгӕнӕндӕй. Ӕмӕ алчиуырдӕм йӕхи куы раздахид, йӕхи рухсгӕнӕндонмӕ куы ссӕуид, ном куы бацӕвӕхсид, куы бафӕдзӕхсид, йӕ фыдӕлтӕ кӕм фӕдзӕхстой сӕхи, ӕссӕдз фӕлтӕры, уӕд уый бирӕ рӕсугъддӕр ӕмӕ бирӕ растдӕр уыд, уыцы дзуар дӕр ӕххуыс кӕнид. Дарддӕр Хуыцауы хатыр бакӕнут, фӕлӕ Мах иу каналӕй ӕртӕ сахат йеддӕмӕ нӕй, мӕнӕ иу минут дӕр нӕ хауы иу адӕммӕ ӕгъдауыл радзурынмӕ. Фӕлӕ мин каналӕй, мин каналӕй дом дывайӕ сафынц фӕсивӕды. Мӕ не ппӕт дӕр ӕмбарӕм. Мӕ цавӕр чызгайаг урс йӕ кӕлмӕрзӕ дӕр мӕ дӕр уыдон сӕфты къахыл сты. Мин нӕма ембарӕн ӕма ӕгъдау сам кӕннӕй, кӕстӕр хӕдзарӕй кӕннӕ сомӕ уыдонимӕ куы нӕ кусӕм, уӕд уӕд цыфӕнды дзурут. Мах райсом амардзыстӕм, уыдоны бацӕудзыстӕм ӕмӕ хынджылӕггаг уыдзыстӕм. Мӕ тынг бирӕ фарстатӕ сты. Иу стъолӕй сӕ не скӕндзыстӕм, мин стъолӕй дӕр сӕ не скӕндзыстӕм. Фӕлӕ зондджын, йӕ сӕр, йӕ зӕрдӕ кӕмӕн иссы, уыдон цӕгӕйдӕр кӕнал дӕр дзы хъӕуы. Мӕнӕ мӕ хуызӕн хуымӕтӕджы адӕм дӕр хъуамбырд кӕной. Мӕнӕ ӕхсӕнад дӕр, кувӕг адӕм дӕр. Фӕлӕ хъӕуы системӕйы хуызы уӕддӕр системӕ хуызӕн скӕнын хъӕуы ӕмӕ алчи дӕр мауал ӕцӕгӕй дӕр мӕнӕ комӕй коммӕ цӕрӕм ӕмӕ иу хъӕу мидӕг дӕр махӕн иу бӕрӕгбон дыууӕ хатт иу хуызӕн нӕ вӕййы куыд цыппӕремах саумӕ ӕрцӕуы мызул хъӕу зӕд сау уацилла куы ӕртыккаг саумӕ ӕрцӕуы куыддӕртӕ сӕ банымайынц ӕмӕ хъӕуы фынддӕс лӕджы цӕры фынддӕс хӕдзары ӕмӕ хабар нӕ вӕййы ӕмӕ соммӕ нӕ сыгъдӕй зӕрдӕ бакувӕм уымӕ уый тынг зын скӕнӕн у

уӕддӕр уымӕй нӕ хъуыддаг низ рауайдзӕни. Адӕймаг йӕ хӕдзары, йӕ хӕдзары бинонтӕн куынӕ ӕмбарын кӕна, мӕнӕ уый раст у, уый та зылын у, уырдӕм дын марынӕй уый та рӕсугъддзинад у, афтӕ куы нӕ дзурӕм, уӕд афтӕмӕй нӕ хъуыддагӕй низ рауайдзӕн. Мӕнӕ йӕ рабон ӕмбырд чи у, нӕ?

Куыд афтӕмӕй хуыздӕр суид нӕ хъуыддаг. Ирыстоны дзыллӕтӕ фарнон бадзурӕд. Нӕ иумӕйаг бӕрӕгбон рӕсугъд ӕнӕниз ӕнӕ мастӕй не ппӕт дӕр куыд ӕрвитӕм, еу самон сау зӕгъӕд. Цы кӕстӕртӕй, уыдон махӕй амонджындӕр куд уой, еу самон сау зӕгъӕд. Ирыстоны уарзондӕр бӕрӕгбӕттӕй сӕ иу ӕмӕ бирӕ дзыллӕтау цӕудзӕн бирӕ кувдзтӕнмӕ сыгъдӕгдӕр зӕрдӕмӕ, рӕсугъддӕрӕй. йӕ адӕмӕн хорздзинад чи зӕгъы, ахӕм кувӕджы куывд куыд райса, Хуыцауы сӕрфӕ ракӕнӕд. Нӕ фӕсивӕд йӕ уазӕгуӕнд кӕддӕр куыд загътой, Хетӕгӕнгуыд феххуыс, ирон адӕмӕн афтӕ куыд баххуысса ацы бӕрӕгбон, ацы куывдты фӕстӕ. Хуыцау уӕ сӕрфӕ ракӕнӕд. Алкӕйдӕр фарнат. Звар, ӕргом кувӕндон, че Айтаджы уазты зихон кӕмӕ куынны цон дӕр уафты, ахъазгӕнӕг уӕд, йӕ уид хай кувынц адӕм, йӕ уид хай фӕдзӕхсынц, мӕ сын хуыскӕнӕг кӕн. Ӕмӕ кӕмӕндӕриддӕр йӕ зӕрдӕйы сыгъдӕгдзинад ис, сыгъдӕгзӕрди чи кусы, йӕ бынат куыд бахуыссӕн аусамон Хуыцау раттӕд. Фӕлӕ ма уый дӕр зӕгъдзынӕн, ӕгас Ирыстоны тынг бирӕ рухс кувӕндӕттӕ ис, ӕмӕ уӕ хорзӕх айрон адӕм, уе ргом раздахут уӕ фыдӕлты кувӕндӕттӕм. иу кувӕндонӕй Ирыстонӕн цӕрӕн нӕй, алкӕй рухс кувӕндон дӕр, алкӕй дзуар дӕр, алкӕй зӕдмӕдауӕг дӕр, дуаг дӕр хъуамӕ се ппӕт дӕр уой кадджын, мӕ сыгъдӕг, мӕ сӕм хъуамӕ уа кувӕг адӕм, мӕ сӕм алчидӕр цӕуа. Уыдзӕнис стыр бӕрӕгбон ӕнӕхъӕн Иры адӕмӕн дӕр. Мӕ уӕ хорзӕхӕй, ӕрцӕут, бакувӕм мӕм. Ӕмӕ дзӕбӕхӕй куыд арвитӕм? Курӕм уӕ ӕмӕ бӕрӕгбонмӕ

Бӕрӕгбоны хорзӕх уӕд. Цы бӕрӕгбонмӕ хъӕлмӕ кӕсӕм, уыцы бӕрӕгбоныл дзӕбӕхӕй ма музей куыд ӕрцӕуа, цы хорздзинад хӕссы уыцы хорздзинӕдтӕ, цавӕр лӕвӕргӕ сты хайджын уӕм не ппӕт дӕр.